Сәлам, сәлам барыгызга да. Без сезнең белән 6нчы каталогның планеркасына керешәбез. Беренче атнабыз үтеп китте. Хәзер менә безнең икенче атна бара. Беренче атнада без бик актив рәвештә кызлар белән заказлар җыйдык. Заказларны без ничек җыябыз? Без гомумән алганда сату белән шөгыльләнмибез. Ләкин безгә үзебезнең шәхси э, үзебезнең заказларыбызны җыер өчен без клиентский чатларыбызда, статусларда күп кенә шундый социаль челтәрләрдә эшли, эшлибез. Һәм менә шушы эшләү дәверендә без үзебезгә личный шәхси балларны җыябыз. Чөнки кеше бер үзе генә 5000 генә генә заказ ясый алмый бит инде. Шулай бит инде. Һәрвакыт өч атна саен сез 5000 лек заказ ясап, э, сез үзегезгә генә руслар әйтмешли убытокка китәсез. Шуңа күрә андый э, минуслар булмасын өчен сез үзегезгә клиентский чат булдырырга э, тырышыгыз, кызлар, кемнәрнең клиентский чатлары юк. Клиентский чатка без кемнәрне кушабыз? Туганнарны, якыннарны, дусларны, классташларны, әлбәттә, үзебез белән бергә укыган э, курсташларны, барысын да авылдашларны, күршеләрне дигәндәй, барысын да бер группага тутырабыз. WhatsApp группасына, мисал өчен, яисә Telegram группасына. Тутырабыз да, без көн саен сезнең белән Әкрен-әкрен үзебезнең продукциябез турында сөйли башлыйбыз. Коллажлар куясызмы сез анда? Ягъни, мәсәлән, заказыгыз бар икән сезнең, әйме, заказ алдыгыз икән, яисә берәр алган продукт сезгә ошады икән, әйме, берәр товар, мәсәлән, Побелекдан, сез шуның белән үзегезнең клиентский чатыгызда уртаклаша аласыз, кызлар, һәм шуны рәхәтләнеп куясыз, кешеләр белән аралашып, шулай иттереп, үзара сөйләшеп, аралашып, сез үзегезгә рәхәтләнеп заказлар җыясыз. клиентский шарт э, алымын куллану бик отышлы ул чөнки э, беренчедән сез үзегезгә 50 э, балл җыярга булышасыз яисә 100 балл әйме ни өчен кирәк безгә 50 балл 50 балл булган очракта безнең компаниябезгә 20 процент 26 процент скидка вәгъдә итә әгәр дә инде мәсәлән клиентлар яисә сез үзегезгә генә 50 балл ясамыйча заказ ясаган очракта сезнең бары тик 20 процент кына буласыңыз скидкагыз ә инде сез 50 балл җыелган очракта Сез инде 26 процент скидка аласыз. Ул бик шундый әйбәт. Димәк, аңлады, клиент чатта эшлибез, дәвам итәбез эшебезне, статуслар белән эшлибез. Статусларның ни өчен файдасы бар? Беренчедән, ул безнең клиент чатта утырмаган кешеләребез карый, ул статусларны һәм безгә заказлар ясыйлар. Һәм икенче эш итеп, без каталог дәвамында сезнең белән рекрутинг белән шөгыльләнәбез. Рекрутинг инде безнең ВКонтакте, WhatsApp, Telegram, төрле социаль челтәрләрдә алып барыла. Анысы турында без аерым группада үзебезнең укуларыбызда өйрәнәбез. Кемнәр белми, аларга аерым укулар алып барырга туры киләчәк. Әгәр дә сорауларыгыз булса, языгыз, мин сезгә җавап бирәм. Э, димәк, рекрутинг безнең бик актив рәвештә алып барыла. Көн саен рекрутинг дисциплинаны тотабыз без. Клиентский чатлар, статуслар бара һәм алга таба нәрсә әйтәсем килә? Тагын без бик зур эш эшлибез. Без инде үзебезнең шәхси личный брендыбызны үстерәбез. Личный брендны без ничек үстерәбез? Әлбәттә, безнең личный брендны үстерүдә социаль челтәрләр ярдәмгә килә. ВКонтакте, э, тыелган э, социаль челтәрбез бар ич инде элеккеге инстаграм дип йөртәбез тыелган челтәр шулай ук инде башка одноклассниклардан мәсәлән әйме менә шушындый э, шулай ук статуслар аша без э, шушындый челтәрләрдә үзебезнең шәхси брендыбызны үтерәбез ә ничек итеп үстерәбез без аны ничек итеп э, дөрес итеп алып барабыз без үзебезнең аккаунтларыбызны без алар турында да сезнең белән группада сөйләшәбез һәм сөйләшәчәкбез Э, анысы өчен э, личный бренд ул аерым тема, аны зур итеп аңлатырга кирәк. Э, без инде үзебезнең командада без инде видеолар төшерергә өйрәнәбез, коллажлар ясарга өйрәнәбез. Кемнәр белми, шулай ук яңадан кабатлап карап чыгарбыз, кызлар. Нәрсә дисем килә, бу каталогта безнең менә шушындый набор, японский набор инде, әйме, бик яңа чыккан. Бу бик шәп набор, кызлар. Кемнәр заказ бирмәгән, заказ бирегез. Мин үземә дә заказ ясадым. Э, менә берничә шундый яңа япон наборыннан, сериясеннән, япон сериясеннән әйберләр алып карарга булдым. Бу инде безнең новичокларга бик шундый шатлыклы э, хәбәр дип әйтәсем килә. Бу япон сериясен, кызлар, яңа килгән кешеләр мең ярымга заказ ясыйлар икән, алар аны Э, икенче заказлары белән буш калачаклар. Супер-пупер яңалык бу. Шуңа күрә менә бу э, кремнарны бик мактыйлар, әйме кызлар, әле менә VIP э, консультантларыбыз алар алданрак ала бит инде бу яңа товарларны. Аларның әйтүенчә, гомумән алганда, минем отзывларымда кара продукцияне изучать итеп, өйрәнеп дигәндә, инде шулай дип изучать итеп караганнан соң менә кояш бит инде хәзер кыздыра башлый җәйгә кадәр менә кремнар менә шушы кояштан да саклый икән шуңа күрә үземә дә заказ бирдем кызлар акчагызны кызганмагыз менә бу кремны алыгыз бу бик кирәк безгә Һәм гади кремга түгел, гомумән алганда Фаберикның кремнары алар кислородный кремнар, шуңа күрә кешегә тәкъдим иткәндә дә оялмыйча, курыкмыйча, рәхәтләнеп сөйләп, вәгъдә итеп, тәкъдим итеп э, карый аласыз кешеләргә, чөнки бу кремнарны э, без э, рәхәтләнеп кулланабыз үзебездә, әйме? Безнең бик консультантлар да курыкмыйча без сөйли алабыз алар турында кислородный булганга күрә. Һәм менә 1500 га заказ ясыйлар, 20% скидка алалар һәм икенче заказ белән шушы сериянең шәп кремнарын алар алачаклар үзләренә бүләк итеп. Шулай ук без актив эш алып барабыз, яңа новичокларны кушканда, менә шуларны аңлатабыз бит инде һәм үзебезнең стартовый шаглар турында аңлатабыз, кызлар. Стартовый шаг безнең, мәсәлән, беренче шаг инде ул шушы бүләк алу өчен булса, әйме, мәсәлән, беренче шагны 1500 гә ясады ул заказын, ул икенче заказын, әгәр дә ясый икән, мисал өчен 2999 сумга заказ ясый икән, ул 299 сумга биек шаг набор алачак, ул набор инде кыйммәтлек набор. Шулай ук 4999 сумга ясый икән, икенче шагын инде, икенче адымын, ул вакытта инде ул 99 сумга алачак шул стартовый бүләген. Алга таба җинче шаг, дүртенче шаг, менә биш шагка кадәр, биш адымга кадәр безнең стартовый программабыз бара. Ул безнең яңа килгән консультантлар өчен бик тә кулай, чөнки әлеге кыйммәтле наборларны шундук 99 сумга, 299 га гына алу ул бик зур бәхет, кызлар. Шулай ук безнең 100 балл ясаучылар өчен дә бик зур бонуслар бар. 100 балл ясаучылар безнең 70 процент скидкага билгеле бер товарга, шулай ук бонуслары бар, алдан распродажаларны күрә алабыз без. Шундый яшерен распродажларыбыз була. Шуңа күрә менә 100 балл эшләүнең дә үзенә күрә бер плюслары бар дип әйтәсем килә. Кемдер, мәсәлән, 50 балл ясыйсы икән, кызлар 26% гарантированный сезгә бик арзан бәядән генә 26%тан сез икенче каталогта алачаксыз үзгә кирәкле товарларны. Димәк, бу каталогта без бик актив рәвештә заказлар белән эшләргә тиеш. Беренчедән, әйбәт клиентский чатларда, статусларда үзебезнең социаль челтәрләребездә эшлибез. Шулай ук новичоклар белән эшлибез. Новичокларга аңлатабыз, тартылышаклар турында. Аның өчен Телеграмда аерым безнең группабыз бар, новички дигән. Шунда бөтен өй бер аңлатылган кызлар. Ә кемнәр инде безнең куша белми, ягъни үзләренең струк, үзләре дә яңа килгәннәр һәм яңа консультантларны ничек итеп теркә, терки белми, аны, аны мин аерым аңлатам, минем шулай ук видеоларым, үземнең обучением, укуларым бар. Кирәк булса, мин һәрбер кызның битенә язып, ягъни шәхси битләренә аңлатырмын. Без аерым сезнең белән аларның группаларында да карарбыз. Кемгә нәрсә аңлашылмый, кызлар, сорауларыгызны бирегез. Гомумән алганда, безнең алда марафон көтә, Алла бирсә, менә шундый яңалыгыбыз бар, анысы инде киләсе каталкта дип планлаштырабыз. Без Оля белән ике наставник бергә берләшеп, һәрвакыттагыча бик Шулай бергәләшеп эшлибез. Безнең инде э, алда план марафон үткәрү. Марафон безнең ВКонтактега багышланачак. Атнага 3 тапкыр дәресләр булачак. Э, кеше буш вакытында әлеге марафонга кереп, әлеге укуларда катнашып, үзенә өйгә бирелгән эшен дә эшләү булачак әле анда. Домашний задание дип әйтә инде урыслар дип әйткәндә, шул домашний заданиене эшләп, э, әле марафон ахырында күңелле генә нәтиҗәләргә ирешеп, инде бүләк алу мөмкинлеге дә булачак. Шуңа күрә катнашыгыз, киләсе каталогта бездән зур планнар. Һәм тагын шулай инде планерка булгач, әйтмичә булдыра алмыйм тагын бер кат, безнең бит инде зур яңалыгыбыз бар. Без җәй көне алабирса Аллаһ бирсә, барыбыз да э, җыелышып, э, кем лидерларыбыз белән шулай ук теләүче э, кулланучыларыбыз булса, алар да килә ала. Менә шушы өч каталык, мәсәлән, каталык буе инде эшләгән, мәсәлән, 6-нчы, 7-нче, 8-нче каталыкта эшләгән уңышларыбыз белән уртаклашыр өчен җыелачакбыз. Һәм шунда инде, әлбәттә, безнең иң активларыбыз кем ике тапкыр Испания ясаган, шуларны бүләкләячәкбез. Ә инде ул званиены ничек ясарга, тагын бер кат аңлатып китәм. Мисал өчен, ике тапкыр яңа звание ясарга дидем мин. Ике тапкыр инде бер званиены инде ике кат алып буй тотсагыз, ул бик шәп инде. Мисал өчен, мәсәлән, безнең Зилә бит инде өч процентка иреште, әйеме? Зиләгә инде алты процент язарга кирәк. Чөнки Зилә безнең әле күптән түгел генә өч процент булды. Ә, менә ул ике каталог буена алты процент ясарга тиеш була. Мәсәлән, җиденче, сигезенче каталогта алты процент ясыйсың икән,

Каталогта шулай ук 3 яки 6 процент ясарга тиеш буласыз инде. Әгәр дә инде кемдә кем шушы каталог барышында 3 процент ясый икән, ә алдагысында 6 процент ясый икән, ул да шулай ук санала, чөнки сез ике каталог рәттән яңа звание ясадыгыз дигәнсез. Яисә бер э, званиегызны ике каталог буена тоттыгыз дигәнсез. Мәсәлән, 3-3 шулай бара, әйме? Өч каталог буена тотсагыз да, анысы да бик әйбәт, шуңа күрә кызлар бирешмибез. Әйдәгез, июль аена шәп кенә утырып алырга ала бирсә аралашып сорауларыгызны әзерләп килегез шушы очрашуда үзегезнең актив эшчәнлегегезне күрсәтеп дигәндә әйме наставниклар белән аралашып рәхәтләнеп утырыр өчен бүләкләр алыр өчен тырышыйк алтынчы җиденче сигезенче каталогта без сезнең белән яңа званиелар ясыйчакбыз кемдер өч процент кемдер алты процент һәм ул әлеге званиелар ике каталог буена тотылырга тиеш уңышлар барыгызга да шуның белән алтынчы каталогка ясаган планеркам тәмам пока пока